Uewe bei der Strooss beim Rapp am Bësch I've got jizz in my pants Fir wat leefs du da elo scho rëm? Keng Ahnung, well ech einfach cool sin. Huet keen dee Witz op 9gag gesin mat dem Typchen vum op der Kostüm Party ass? Dass en Typchen op enger Kostüm Party d'Zäit nëmmen eng Jeans Box u gell? Freet den Besëtzer vum Haus, jo, als wat bass du da verkleet? Jo, als Pre-Cum. ne? Als Precap hi so jo wéi fir wales an ech anere sou wéi deng Jeans jo because
because I just came in my pants lénks gesonner
Polizei Brutalitéit
hallo giff der mat dir
super.

Ah, ass du wéi ech bëssen ugefrackt gouf. Boah bei mir ruckelt d'Spill iwwerdriwwe gell. Ja dann hal op mam Stull hin an hier ze schaufen.
Shit.
Ech hoffen just du schéiss elo net well ech si grad virun denger Flënt gewiescht. Hallo? Moment Jongen.
Wat mach ech elo? Sech elo op de Buedem geluecht.
Eng gréng Spraydose an e Feuerlöscher. Wou sidd dir elo hin? Uewen.
Oben.
An deem Haus mat dem grénge Balcon?
Kee Plang. Wou bass du dann? Bon, ech hunn e gréngen Helm un, ne? Ah, fuck, ech hänken.
Nee, ech hunn hien ausgedon. Ech hunn elo en Hutt un an eng Gasmask. Mee ech sot, ech mécht dobleiwen. Ech si rout fir ze drénken. Los, gi mir do. Esou. Esou, si rëm do.
Peter, wéi rëselt do déi ganz Zäit ronderëm mech?

Oh, oh.
Ah. ah, hei ass fir dech, Paul. Hei ass Spidol, dat klenget. Wou?
Dat klengt blot Spidol. Ech weess, wou bass.
Ah, do. Blo, blon da, oder wat ass, was da? Jo, sou blo, sou, sou eng kleng blo Hëlzkabaisschen. Ech weess, wou se ausgesäit, mee ech weess net, wou se ass. Ja, ass ech net bei der Haaptstrooss.
Si si wäit han drun.
Ja, okay, ech muss.
Ah, do hannen, okay, ech hunn sech gesinn. Ech gesi eppes luussen.
Mir treffen ons hei no. Ech sichen déi och déi ganz Zäit. Ech halen ëmmer Ausschau, sou fir déi.

Injektioun vial. Hei leien ech geheim zwou Cantines eraus wann een déi wëll. Ech hun selwer gemecht.
Oh hei leien zwou Banannen, also dat Lebensmittel hei dat lount sech wierklech ze looten. Ja mee et lount sech och, kloer. Dat si just zwou Banannen. Wann der Batterien, wann der Batterien fannt gitt der mer se, wann ech richteg alt sinn. Wann der Batterien.
Ech kann der déi ginn, ech hat meng geholl extra. Batterien.

Police Station ass wierklech guer näischt dra, gell? Also mega traureg.
Nach eng Buffbécks. Wie wëll e Sak Räis?
E Sak Räis.
So meng ech hunn ee Stéck bei menger AK déi damaged ass iergendwéi. Dat ass egal, dat mécht keen Ënnerscheed.

Ech laf lo op d'Haapt Plaz do och.
Ah ech ginn an den heite klenge Shop an de klenge Purper Shop. Ah ech leef erëm een Zombie mat mer ronderëm he. Ooh eng Orange.
Cool. Zwou Orange.
Ass hei een? Hallo? Oh eng Büchse! Ah hei ass e Buer.
Ita, wat ass dat da fir e Kack? Ech sinn déi ganz Zäit Healing hei. Dat ass gutt!
An ech hunn Zombie hanner mer iergendwou. Ja, ech wéss och net wéini ech mer sollt uerg wéi gedo hunn.
Zombie?
Ja, dee leeft mir hannerun.
Ah, ech mengen ech spillen bis 5. Ech weess awer net wou en ass.
Ech héieren en déi ganz Zäit.

So Leit, mir si beim Buttek.
Wien ass dat do? Ass dat de Jeff? Ech kenne mech net aus hei.
De Jeff, ech heesche Max. Laf einfach ëmmer, ah de Max, richteg, pardon. Laf ëmmer de Bierg erop. Sou, am beschten lafe mer einfach der Allgemien no. Waart, ech ginn de Paul mol sichen, ech kommen entgéint. Ah nee, net déi hei Strooss. Iergendwann dermat ass sou en Duerfplaz, wou sou en Reklammen-Ophänk-Pôle steet.

Ech lueden dann eng Kéier no, dat ass laang hier. Ech menge 5 ass eng gutt Zäit, jo.
Jo.
Sou, da komm mer lafen nach bis op de Green Mountain mol. Hallo, kommt der elo vläicht mol ahinner, gell? Ech weess net. Wat maacht Dir? Ech sot grad, ech géing nolueden. Wou ass dann de Rescht? Hei, do.

Ass de Police Ding net scho ganz duerch? Sou, an do, jo, do ass näischt dran. Ah.
Lo laf mer erëm ganz erof op de Bierg. Do wou déi Antenne ass? Jo. Mhm.
Okay. Du bass scho bal richteg mat denger Meenung. Also wann de Uewen och op ass, gell, da si mer op der richteger Fäert, gell. Da si mer op dem, da si mer op dem richtige Pferd. Dat ass ganz richtig. Oh, ja. Mee hei ass awer zou hei de Bauerenhaff, mee bon, wie kuckt op duerch de Bauerenhaff? Dat Ja, Sache ganz am, Uf geilste Loot. ganz am Ufank vum Daisy war do de beschte Loot, wou ich konnt fannen. Hei Leit, de Wee. Ja. Hei Jonge, mir no.
Auf, auf und davon. Ah, du wëlls hei riwwer lafen, okay. Kacke!
Ah, do leeft drop bësse wéi flësseg, gell? Mhm.

Nä nä nä nä Peter ech hu souvill Munitioun gell Ech hunn zwee 75er Magazinner Ech hunn een zwee dräi véier fënnef sechs siwen 30 er Magazinner Oh freck
Toi toi t'es t'es fou là he. Souvill Muni hunn ech net. Soss hätt ech ëmmer déck vill Muni, mee do sinn ech gestuerwen. Mir mussen AK man, den Alleskönner man.
Ja, wien huet dat AK besuergt? Du muss mat engem décke Rauer kompenséieren.
Du besuergs et nach ganz anere Leit.
Oh ech si sou frou wann een endlech Autoen hei dranner huet gell. Souvill zu
souvill zu am Summer jo do kommen d'Gefierer.
Wat muss der mat den Autoen dat bréngt dach. Du fiers domadder an du kanns doréieren. Jo Mee da fiert all Mënsch mat den Autoen a begéinst de Iech dech jo nach éischter. Mee dat ass jo gutt esou. Majo, an dann, an dann, jo, du, du sëtz, campst dech einfach mat véier, fënnef Leit op der Strooss iergendwéi um Rand, an da kënnt en Auto laanscht, de ballerst emol einfach deng ganz Munitioun, déi s du hues, an den Auto eran. An den Auto geet zimmlech séier vreckt, wéi mer Arma kennen. Jo, an dann hues de en Auto halt, ne, an deem Fall. Jo, en Auto, wou vreckt ass an deem Fall. Dann ass dat mega am Aarsch, mee du muss alles reparéieren, mee dann hues de en Auto. A mega vill Loot, wann en net explodéiert ass.
Muss a Fong is awer Pneue freckt schéissen, dann dann ass scho gutt. Einfach riit an d'Fënster, einfach de Wind voll voll bläien. Jo, mee da brauche mer zwar net méi beim zwëschent Tscherno an Elektro duerchzefueren, ne? Well wann een do bis wann do bis wann do bis en anstänneg Snipergewier am Spill ass a Gefierer am Déngens, dann ass de Sniperbierg rëm séier besidelt, he.

Also wa keng Sau do ass, da gëtt dat scho wierklech komplizéiert, ne?
Sou, ech si mëttlerweil hëlfreg. Oh jee, dat trëppelt dee Bierger. Ja, hei brauchs de guer net no enger Lach am Drot ze sichen. No engem Lach am Drot.
No enger Lach am Drot. No engem Lach am Drot, he? Mee soss laf einfach nach méi lues, ne? Aarschlach!

So mee mëttlerweil ass awer déi Duebs an sou alles vill méi manner schlecht emmer. Vill méi manner gutt.
Nee also wéi soll ech soen net faul du fënns méi gutt Saachen wéi faul Saachen. Thanks Jon.
Ah war steet am Tuerm.
Wien huet déi Makarov? Hei läit nach e Magazin. Oh oh oh nee Tom, Leeder ass eng schlecht Idee, vergiess dat.
Oh eng Orange.

Ech hat nech egen en nieft mer sëtzen, dee wou hei awer a mer Genéck kräpst. Dech géing ech mol dohinnen hinnersetzen.
Geet ee lo raus oder nach am Komplex?
Hal deng Maul Max, gell, wat leeft?